Eshuura ya abiri na mukaaga, Obusingye bw'abarikwesiga Ruhanga. Eryo izooba, ekyeshongoro eki ryayeshongorwa omu nsi ya Yuda, nibagira bati, Twine orurembo rugumire, Ruhanga naataho okujunwa kuba orugo rwarwo orw'okurukingira. Nimwigure amarembo, eihanga erihikiriire kandi eririkwesigwa ribone kutaahamu. Omuntu orikukwegyekyerera omutima gwe oryamurindira omu busingye buzima, ahabw'okuba naakwesiga. Mwesigye Mukama ebiro byona, ahabw'okuba Mukama Yehova n'orukiri rutahwaho. Nuwe agarwire ahansi abatuura omu rurembo orurikwetunguura, yaarugarura ahansi, yaarwitsya aha itaka, yaarunaga omu mucuucu. Ebigyere biri aha ruribateerera, eby'abooro n'eby'abakyene. Omuhanda gw'abahikiriire gutebeekaine, kandi iwe ohikiriire, niiwe ohabura abahikiriire omuhanda. Ai Mukama, tutuura tukutegyereriize omu muhanda gw'ebiragiro byawe, emitima yaitu neeyetenga eiziina ryawe n'okukwijuka. Omutima gwangye nigukugirira orushusho nyekiro, omwoyo oguri omuriinye nigwezirika kukusherura, ahabw'okuba ebiragiro byawe kubiba biri omu nsi, abagitwiremu beega eby'okwihikirira. Omubi n'obu akorerwa eby'embabazi tayega by'okwihikirira. N'omu nsi y'okwihikirira akoreramu kubi kandi tareeba bukuru bwa Mukama. Ai Mukama, omukono gwawe gubangire, kwonka tibarikugureeba. Ka bareebe obweziriki obu oiniire abantu baawe, beitu enshoni, abazigu baawe omuriro gubamareho. Mukama, niiwe otuteeraho obusingye, ahabw'okuba emirimo yaitu yoona niiwe ogitukorera. Ai Mukama Ruhanga waitu, abandi baagaba abatariiwe nabo bakatutegyeka, kwonka eiziina ryawe ryonka niryo turikumanya. Abo bakafa tibarigaruka kubaho, bakaba emizimu tibarizooka. Nikyo waabateereire, okabacwekyereza, okatsibyasibya okwijuka kwabo kwona. Ai Mukama, okanyeisa eihanga ryaitu, okanyeisa eihanga waaheebwa ekitiinisa, kandi hwirizayo emyatano yaaryo yoona. Ai Mukama, ku baabaire bari omu busaasi noobahana, baakakusherura, baakushaba n'emitima yaabo yoona. Nk'omukazi oine enda ou obunaku bwe buhikire, oku arumwa akaamuza omu kushaasha kwe, Mukama, naitwe nikwo twabaire turi omu maisho gaawe. Tukaba twine enda, twarumwa, twaba nk'abaziire omuyaga. Titwareetera nsi yaitu kujunwa, kandi abatuuzi b'omu nsi tibakagwaga. Abantu baawe abaafiire baryaba bahuriire, emitumbi yaabo ezookye. Imwe abatuura omu mucuucu, musisimukye, mweshongore ahabw'okushemererwa. Ahakuba orume rwawe ni nk'orume rw'aha bunyaatsi, kandi omu nsi y'emizimu nimwo orureka rukatonda. Imwe bantu bangye mwe, nimwije mutaahe omu bishengye byanyu, mube mwekingirirainemu akaanya kakye, okuhitsya ahu ekiniga kiraahwere, Ahabw'okuba Mukama naija kuruga ahu atuura kuhana ab'omu nsi naabatura okutahikirira kwabo. Kandi ensi eryayoreka eshagama eyaagiseesiirweho, kandi terigaruka kushweka abantu baayo abaitsirwe.